Ine häzir saňa jogap beren soň men ondan düşündirjek. Polisiň göz astynda Oraz häzir. Polisiýaň göz astynda. Biz halkara guramalar bilen yzgiderli ýagdaýda gatnaşykda bolamyz soň halkara guramalar aýtdy, dogrudanam diýdi, türkmenistanlylar oýanýamy, demokratiýa bir ymtylyş bamy, zat diýdiler. Biz raport zat taýýarlap berdik, başga raport taýýarlaýanlar boldy. Ina hakykat. Materiallary topladyk görkezýäs halkara guramalara. Olar türkmençä düşünenoga Azat sesiňi ýapaýyn. Olar türkmençä düşünenoga, hä, seredýäler wideodaky adamlaň hemmesiniň ýüzi ýapyk, gara äçkili zat, şol Irlandiýaň garaşsyzlygy ýa-da ol Ýewropadaky ol Ispaniýada Bask Sebitindäki nemeler umuman şol nemelere meňzeýär, maskaly, zatly, ýüzi ýapyk. Onuň sizi tanamaýan, siziň diliňize düşünmeýän biri bolsa şol kartinany gören wagty gorkýar. Sebäbi şoň öz ýurdunda şolar ýaly çykyş edýän adamlar bar, olaň maksady biziňki ýaly däl, düýpgöter başga maksatly. Şoň üçin adamlarda psihologiçeskiý gorky bar şo kartinany gören wagty gorkýar bular garakçymy terroristmi diýip. Men şoň üçin aýtdym. Şular diýdim şeýle kabul edýä. Şoň üçin şoň üçin diýdim biz günä iş edemzoga öz hakymyzy talap etmek bilen. Ynsan ýaly adam ýaly ýaşamagy şol şertleri döretmegi talap etmek bilen biz günä iş edemzoga diýdim. Azatlygam maňa aýtdy, sen adyňy üýtgedip diýip işläbilýäň. Üýtgetjekkä näme üçin işläýin? Üýtgedeýin. Zyýan gelmesin dogan-garyndaşlaryňa. Men sesim belli, ýüzüm belli, men Türkiýäň teleradioguramasiynda işledim. O nähili men özüm gizläýin? Şol zatlaryň netijesinde men Erkin ses kanalyndaky bir çykyşymda aýtdym, şeýle diýýärler diýdim. Şoň üçin diýdim. Şoň üçin. Şol diýdim imaj, imaj diýilýär. Şol kartinadan adamlar gorkmaz ýaly, hakykatdanam biz hakykady, adalaty, dogry zady talap edýän bolsak, ýüzümizi açalyň diýip şonda gürledim men. Ýöne bu adam satylşyklygyň bu derejede wejeradygyny, bu sokuşlygyň, sokuşlyklygyň bu derejede wejeradygyny Men oýlap, oýlap, oýlap bilmeýärdim. Ýöne ynha, Oraz gürrüň berdi, Azat gürrüň berdi, soň beýlekiler intäk ekrana çykmaýanlar gürrüň berdi. Şeýle zatlar gürrüň berdiler. Hudaý saklasyn ýöne. Ýöne Hudaý saklasyn. Onnoň bul adamlar ýene utanman ekrana çykyp akyl satýalar-a. Men-ä haýran. Men-ä haýran Mara. Onnoň näme boldy? Onnoň näme boldy? Indi. Indi şul adamlar şu günki gün Orazy aýyplaýan zat edýän adamlar aktiwistlerden şu oppozisiýa bolup, ap özüni oppozisiýa diýip aktiwistlere päsgel berýän, aktiwistlere päsgel berýän oppozisiýa. Aýdyp geçdi. Azat. Wepa diýdi, şolaň hemmesine diýdi, garşy çykdy welin diýdi derrew Wepa garşy hüjüme geçdiler diýdi. Ina? THH-däki aktiwistlerem näme diýdi? Gepleşige gelende. Biz diýdi garaşsyz hereket edýäs, sebäbi diýdi olardan bir netije ýok şunça ýyllap diýdi. Hawa. Ondan halka bäş ýüz dollar, sekiz ýüz dollar, aýfon, bir topar sowgat zat beriljek boldy. Ýöne halk bilýä-da, halk näme üçin şolary kabul etmedi bir pikir edip görüň. Şuň aňyrsynda ynam ýatýan bolaýmasyn, adamlar? Hä? Ynam ýatman bolaýmasyn? Siz ynanmaýan adamyňyzyň, ynanmaýan adamyňyzyň berýän zatlaryny alybilýäňizmi, kabul edibilýäňizmi? Hä? Onnoň, ýigrimi bäşinji sentýabrda başa barmadyk. Türkmenistandaky hökümet çalşygy üçin on müňe golaý ýaragly adam gerek boldy. Şuň üçin iminne şu sebäpden şol özüni oppozisiýa, oppozisiýanyň liderleri diýen adamlardan käbiri asly harby bolan daşary ýurtdaky watandaşlarymyz, aktiwistlerimiz bilen
aragatnaşygy geçip. Murat Gurbasowyň ady geçdi bärde siýa näme üçin? Murat Gurbasow on müň adam menden sorady. On müň soldat sorady pully. Bu näme diýmek bilýäňizmi? Hawa. Hawa.
Menden sorady ýöne bilmez ýa on müň adam sorady. Ýigrimi bäşinji sentýabrda işi bolmady, ikinjisini etjekmişin. Şoň üçin on müň, on müň soldat, esger sorady senden. Hawa, on müň adam diýýär, pully adam gerek diýýär. Ýurdy diýýär, çöwrüp bileris diýýär. Men, men käbir zatlary görenim üçin, meselem, Liwiýada näme bolanyny men gowy bilýän. Sebäbi Liwiýada meniň polis dostlarym bardy. Şuny ýa gürrüň berýär, Tubaki diýýär, bir gün diýýär, halka diýýär, ýigrimi sekiz dollar pul berýärler diýýär. Günlik diýýär, ýigrimi sekiz dollar diýýär. Özüň iýjegiň, içjegiň, okuň, däriňi diýýär, sen satyn alýaň diýýär. Şo puly senden gaýtaryp alýar diýýär. Birem gidip diýýär, sen atyşmaly bolýaň diýýär. Edil häzirki aýny oýuny senem gowy bilýäň, Siriýada oýnalmadymy? Liwiýada bolmadymy? Meheme, woýenni, polisiýa diýip. Bular Sen bolýa sen aýt başyndakylara aýt ýöne aşadakylar emir gul olaň nemesi ýok aýlyk bilen işläp ýören men olary sawunamok olaň ýöne içinde hakykatdan hem gowular mekeme diýen men özüne de aýtdym sen häli mekemäň adamyny görmänsiň hakykatdan hem professional işleýänler bar sen bilmän galarsyň näme bolanyny häzir aýny taktigy kim edip otyr Murat Gurbanow diňe mekeme işgerlerini ýamanlamana başlady Halkyňam aklyna guýdular mekeme mekeme bu näme diýmek häzir ertir bir gün halk giden ýagdaýynda Türkmenistana bir ömür indi öz ogluň bolar ýa çagaň bolar garyndaşyň polis boldy mekeme boldy bir zat ýa hökümetiň işgäri bolsa gözünde ýigrenji seredýändir. Ýa halky ikä böldüler böldüler halky ikä.
Bak sen Ýalňyş bir zat.
Bular ýaly gaty köp taryhy wakalara şaýat bolan bir aktiwist höküminde senden şuny sorap. Ýe Amerika gidýä, Amerikadan yzyna gelýä. Soň näme etmäne başlaýa? Eee Ýok halky muny ýala, ýok polisler ony etdi, muny etdi diýip halk bilen arasyny bozýa şony ýala. Düşündiňizmi? Halk aç, suwsuz ýatyr zat diýip. Libiýa ýaly ýurtda halk aç, suwsuz ýatdy. Liwiýa ýaly ýurtda. E bolýa men Türkmenistana ýüzüni ýuwamok. Ýöne seniň nemäň prezident bilenmi? Prezidente garşy näme et? Sen halky şu bu diýip halky düşürme, askar bilen etme. Polisi, soldatlaryň näme günäsi bar o taýda? Şonuň üçin bilmedim indi biraz türkmen halky düşünsin. Mesele bar hakykatdan hem kelleli oglanlar hem bar. Hawa, indi şeýle diýip gürrüň bar. Bizar boldum şu gürrüňden. Her gün ýazyp ýatyrlar şu gürrüňi. Eger olar ýalaky bilýän bolsaňyz, şaýat bolsaňyz, çykyň özüňiz aýdyň, gürläň. Indi Orazy şular ýaly satyp, Orazy oýnap, zyňyp we beýleki aktiwistleri. Soňam Orazy indi, Şu galan aktiwistler biziň şo intak oýnap oturan aktiwistler bar-a şolaň. Şolaram bilýä şolaň nähili adamdygyny. Ýöne gorkam soň mejbur bolup otyr şo taýda sesini çykarybilmän. Gysmaly ýerini gysyp otyrlar. Bilýäler. Biri-biriniň kemçiligini bilýä. Kimiň kimi nirde satanyny bilýä. Şoň üçin hem gorkusyndan hiç zat hakykaty aýdybilenoklar. Hakykatyň tarapyna çykybilenoklar. Näme üçin? Öz kemçilikleriniň hem üsti açylýar. Şoň üçin. Şu açylmasyn hakykat bilin ine hakykatdan şoň üçin gorkulýar. Türkmenistanyň diktatorlyk režimi hem hakykatyň aýdylmagyndan gorkýar. Oppozisiýa diýýänler hem hakykatlaň aýdylmagyndan gorkýar. Näme üçin adamlar Tötänlikmi şu? Şu bir tötänlikmi? Tötänlik. Aktiwistlere Türkmenistanyň režimi, diktatorlyk režimi, režimi näme bilen aýyplaýar? Ekstremizm bilen aýyplap, şeýdip, sebäbi bütin dünýäde halkara ylalaşyk bar. Ekstremizm bilen baglanyşykly adamlary ýurduna gaýtaryp bermeli. Raşid Meredow näme üçin geldi? Näme üçin geldi Stambula? Diktaturada ekstremizm bilen aýyplaýar aktiwistlerimizi. Bularam ekstremizm bilen aýyplaýar. Kim hakyň hakykat bilinsin diýilse ekstremizm bilen aýyplanýar. Menem şoň içinde sokjak bolýarlar. Aý, bolýa-da indi, näme edeýin. Bilinmeýän, tanalmaýan biri bolsam hawa, diýjek, ýöne Ruhnamaň neslinden efir soragy jogap däl. Orazy deportasiýa etdirýärler, şony gyssagly habar berdim. Wepa baglaýan seni. Wepa geldi, Wepa çopan. Wepa gaýrat et sögün-mögün. Obadaş, sögünäýme. Baglaýan seni. Bolýar bolýar. Wepa hoş geldiň. Polisiýaň gözegçiligi astynda düşündiriş ýazdyrdylar. Aýyplama-da näme bilýämiň? Sen bilen bile efir bolupdyr. Siz bir dini bir termin şol din boýunça biriniň öldürilmegi neme diýlen ýaly. Näme diýilýär şoňa? Katly wajyp däl-de, başga bir söz ulandy. Şol näme? Şolar ýaly gürrüň boldumy? Şo Makgy, Makgyny öldürilmeli diýlen karar boldumy? Şolar ýalaky bir tegelek stol, özara maslahat boldumy?
Biziň aramyzdamy? Hawa. Biziň aramyzda Makgyny öldürmeli diýlen gürrüň boldumy? Hawa, şeý diýip çykyş etdiler-ä.
Bak gaýdýan. Aw şol aýyplama boýunça ekstremizm. Agam men saňa. Wahabist dini ekstremizm bilen aýyplanýaňyz Wepa. We Oraz şol statýa boýunça häzir owadan depä gidip barýa.
Indi bir zat aýdyp berjekmi? Oraz gidibilmez agam, Oraz galar hiç gaýa gelip oturma. Bir ýüz ýigrimi sekiz tegebaýtlyk, jigabaýt däl, tegebaýtlyk men saňa zapisi nädip ugradyp bilerin? Karga bilen ugradyp bilersiň. Men töläýin şoň kargasyny maňa iber. Kargasyny men töleýän. Haýsy eden zapisi telefon zwanogy men oň öýüne baryp iki gije ýatyp öýünde prasluçka goýup gaýtdym. Özüniň kime işläp, kimi näme edip, kim bilen näme goýýanyna çenli, o, Istanbuldaky adyny, kim oň ady? Doly adyny berenok, biziň ýanymyzda başga zat, Danýar diýýärmi, Alşir diýýärmi, Alişermi, Alşirmi, lebaply oglan, bywşşy, men lýotçik diýýär. Na samym dele, Öň kegebe diýilýärdi. Şu wagt näme diýilýär muny soňa? Meheme diýilýär.
Hawa meheme diýilýär. Men men mikrofony ýapýan ýaňlanmasyn diýip. Şolara paçinýat edýänler bolýar. Men toşno nemesi ýok ýöne Türkmenistan nomera doklad edýärler. Şony bilýän. O nomeri pa utosnit edip bolsa bolýa, nirden kimiň adynadygyny. Onam edibilmedim, şoň üçinem ýöne aňaryny anyklabilmedim. Kime neme edýänini. Biram Dubaý nomera doklad edýärler. Daže özem Dubaýa gidip geldi oň. Dubaýda-da ýegenleri otyr, başga kim otursyn. Biram köre-köni bar Dubaýda. Haramguly. Şo Maksim Aşennik baran adamlary men size sponsorlyk etjek bize Dubaýdan ýigrimi million dollar gelýär näme problemaň bolsa çözýäs şo taýda näme edýäs allap Halkyň içinde-de, o öwlýäde, mazarlykda ylgap iş edip, iş edensirän bolup, halkyň öňüne düşensirän bolup, halkyna özüni gowy tarapdan tanadyp ýören, olaň ýene-de bir iti bar, diňe Röwşen Kylyjow däl. Ikinji item, neme, kim oň ady? Serdar, bywşy ment. Bazarlykda zatda men jaýlap näme edip ýörün diýýär. Men häkimlige, belediýä baryp, walilige baryp, şu taý edilen rashody, bazarlykda näme rashod edilen bolsa, ählisini men sorap, idäp, hemmesini anyklap, sorap, ýene-de Ol Myraly Garagumly diýip çykýandyr. Kanalynyň ady. Howp. Ol, olam şolara işläp beren. Olam şolaň iti. Indi kanallaň arasynda neme oppozisiýalaň arasynda ýene-de nemäň bir sagboly bar esasy. Köne, köne möjeklerden ol, köne, köne şagallardan möjek-dä, möjek bolsa dawno bir ýerini ýaryp çykardy, ol şagal olar. Olam Muhammet düýeji. Bä. Muhammet düýeji halkyň arasynda näme pyssy-pyjurlyk bolsa, öz agentlerinden bäş manat, üç manat berýär-de anyklaýar, onam Makgy maşenniga doklad etýär, Makgy maşennikden hakyny alýar. Mende oň uradynam pulunyň, jaňlasynam, jaňynyň hemmesiniň zapisy bar. Men bu tema girip näme üçin çykdym, näme üçinem giremok indi şu wagt. Şony dokalar edip görkezsek bärde. Bu temaň gyrasynda Sapar Yklymam bar. Bu temaň gyrasynda. Halmyrat Söýünow Oýnap otyrlar. Orslar näme diýýär? Prawda glaza kolýt diýýär-de, hakykat gözüňe batar diýýär. Ýöne gözüňe batsa-da şol hakykat sebäbi. Men bu temadan çykanymyň sebäbi, buny yzarladygyňça boky porsaýar, o bir kolodusy açýaň, ony erbet iýip gelýär-ä. Kolodusy açan wagtyň.
Wepa onda näme, munça müňlerçe-müňlerçe adamlar bulary gollap, bulara çokunyp, bular näme diýse edip ýörler, wapşe düşünjegem bolanoklar, oýlanjagam bolanoklar, näme üçin? Bular nädip bular ýa adamlaň aňyny üýtgedip zäherläbilýä bular? Özüne ynandyrybilýä, nädip? Agam neme-de? Islendik bir zat etjek bolsaň, prýamoý göni efir edip bolanok, mysal üçin, Haramguly bilen. Göni prýamoý aragatnaşyk edip, oň özünden neme siýar alyp bolanok. Onnoň oňam näme, islendik bir patyşaňam öz ilçisi, iki ilçisi bir aýratyn bolýar, iki alysy bir aýratyn bolýar. Indi islendik baýa seret, ýanynda ahanasam bardyr, patgalymam bardyr. Şol ýaly oň itallarynyň üstünden, kim bilýär o ýegeniniň üstünden alýa, ýegende berýämi ol informasiýany Hako taýdan alýamy. Nemäň o körekeniniň üstünden alýamy, giýewleriniň üstünden. Belli däl, ýöne Makky maşennik Abdykulyýew dagy döwründen özleri şon ýaly spionaž oýunlaryny edip şo wagta bir pul iýsän. Ony kime satyp pul iýsän o zatlaryny bilemok ýöne hemmesiniň istoriýasyny okadym Makgmaçennigiň doglan günden şu güne çenli. Tejende dogulyp Orsýetde okap Gazagystanda ýaşap ot ondan otak butak gidip iýsän ýerler tamožnda iýsän nämeden Tamozny dokap sagal ýalak bolup işlän men tamoznyň bassygy bolup işledim ýekeje ýerde görkeze noga seň tamozny bolup işländiňo menä görmedim seň tamozny bolup işlän ýeriňi sen meni gözletdiň men legionda gulluk etdim diýemde näçe ýerini gözletdim seň gözügeňok diýä men syçan ýerimi ýuwup gaýdýan bratok yzyndan hem şol balagyma möllemesini süpürýän siz ýaly syçyp porsadyp kalody satyp goýamok ýygnanyp dursun diýip. Meni yzarlap tapybam bilmersiň, tutubam bilmersiň. Men seň öýüňe baryp oturamda, sen näme üçin öýüňde ahrana sakladyň? Ahranaň özi maňa diýdi şony. Seň üçin getiriler men diýip. Ol adama saňa aslynda hem ahana diýip ugradylan, hemem ony saňa şuny ýok et diýip ugradylan. Nädip öldüreniňe çenlem aýdyp bereýinmişdaýda götüň açyk. Hakyky göt açmaçak bolsa men seň ähli zadyňy açaryn. Makky maşennik saňa degişli, Röwşen gylyjy saňa-da degişli. Zäherläp öldürdiňiz, Paçko öňküden naharyna awuk atyp, awuk atyp, ýuwaşjyk bilenjik zäherläp öldürdiňiz ony. Bilmeýändir öýdýäň muny. Men oň naharyndan oturyp bir käse içemde, üç günläp hiç zat iýibilmän, üç günläp hiç zat iýip sagdyn az-kazam, birden iýende şon ýaly etýär aç bolup iýende. Üç günläp iýibilmän yzyndan aýran içip get, gezdim näçe wagtlap. Ondan soň bolnisä baramda, aç gazanym üçin bolnisä baramda, Zäher içipsiň diýdi. Mende daže hatlaryna çenli dur şoň, a bolnisaň beren analiziniň. Ol adamy maňa haram öldürdiň indi. Indi Orazyň daşyna geçjek bolýaň. Sen kim wapşe men arza etjek näme etjek. Ýo berdä uje arzasyny. Şu wagt Oraz polisiýaň gözegçiliginde otyr. Uzak günläp Oraz bilen gürleşip bolanok. Wideo iberdi, töweregi polisiýa bolup dur. Wepa. Internetiň gitdi. Iosif Wassarýonowiç Stalin wepa gelýänçä, men kommenta jogap bereýin. Garaz şulary şu sistemany udalit edip bolarmy? Halk bolup, halk bolup, şulary aradan çykaryp, oýnatgylary aradan çykaryp halk bolup ina şu çürkenen aktiwistler bara ille şular ýaly halk bolup bileje birleşip Wepaň ýaňky aýdyşy ýaly hiç ýerik informasiýa şugullatman hereket edilse Şolaryň hemmesini musur ýaly atyp, zyňyp bolýar. Ynha, mähriban doganlar, ine size jogap. Ynha, wepa, taryhyň şaýady size jogap, size aýdyp otyr. Utanmaýan adamlar, utanmaýan adamlar. Maňa bir topar töhmet atdy. Bagyşlaň welin, wara, Men näçe onlarça ýyldan bäri işläp ýören adam, meni adamlar bilýä meň üçin reklama gerek ýok, uje hemme bilýä meni. Hemme ýurduň spesslujbalaryna çenli, halkara guramalary hemmesi bilýä. Suwumyz çykdy şyrrygymyz çykdy, bizden şikaýat edip edip edip edip bara. Ana, ine hakykatlary aýdylyp otyr. Maňa Töhmet atylanda şeýdip alkyşlaýanlar türkmeniň diktatorlygyň zulumyndan döken her göz ýaşynyň damjasynyň, diktatorlygyň we şoň ynha daşary ýurtdaky oýnatgylarynyň hyzmatkärleriniň döken ganlarynyň, eden işleriniň hemmesiniň jogapkäri siziň boýnuňyza. Orazyň çagasynyň gözýaşy, Orazyň aýalynyň gözýaşy siziň garamatyňyz, siziň boýnuňyza. Wepany baglaýan. Wepa, dowam et, men mikrofony ýapaýyn, ýaňlanmaz ýaly. Sagja bol.
Wah sesim ýaňlanýamy ýaňlananokmy näli. Neme Opşam şon ýaly bärde on ýaly gorap neme edip edi bilýän bolsa ör gyzyny goramalyda how türkler haýdap ýörä ör gyzyny bärde. Sen on ýaly güýjüň ýetip lýuboý wlatda girip FSB-den Türkiýeden zatdan ýaryp çykýan bolsaň Meni hakyky wahabist diýip aýypla özümi hakyky wahabist terrorist diýip aýypla. Gerek bolsa men saňa awtomadam görkezjek eswd-de görkezjek. I pulum ýok grantam ýok branzlet hemme zat görkezjek. Aw tüpeňde hakyky aruje görkezjek men saňa. Şoň üsti bilen sen meni aýypla. Segn ilki düşýäňmi ýa men ilki düşýäňmi şony göreli indi. Erkek bolsaň dişiň ötjek adama ýapyşsana dişiň ötjek adama. Erkek bolsaň ine men wepa çopan gezip ýörün liboý ýerde. Öň pyýada gezýän bolsam indi maşynly gezip ýörün özüm. Hom wepa çopana men pul berdim näme etdim. Nirde sen maňa pul berdiňeý haramzada. A sen pul berdiň maňa. Öýüňde ertir myhman bolaňda il gurbanlykda gurbanlyk dograma iýdirip daýadyp bir janyny soýup iýdirýär öýüne gurbanlykda myhman gelse. Sen kasa berdiň aýry haramzada. Bundan aňyrymyz doýanok diýemizde gidip o ýanyňdaky şagalyňdan utanyp menden däl ýanyňdaky şagalyňdan utanyp kafe, restoran ugradypdyň. Obediňem, agşamyňam, zawtryňam bile edersiň diýip öýlän sagat üçde. Men seň öýüňde ýatyp gaýtdym-a. Men seň nemäňde çykyş edeňde. Wepa sögünmesene, gaýrat et. Sögünmesene.
Bor-a, başardygymdan sögmejek bolaýyn. Özem bir nemäňde. Çykyş etdiň şo wagt gurbanlyk gutlap bolyn. Aňary diktatora çykyş edeňdede şon ýaly ýa olaň ýanyna baraňdada götüň türtükli üstüň kastynda turýaňmy? Men gözüm bilen gören adam ony. Ýa Döwlet aga senem çykyşa çykaňda egniň kastumly götüň türtükli oturýan dälsiň a? Ýa şol adam şon ýaly edýän adam. Ine şoňa hormat goýup, şony diňleýänler bar bolsa, ýanyndaky gezip ýören ganjygy üstünden gülýä. Diňleýänler däl şoň reklamasyny edip otyrlar. Öz kanalyndan şoň reklamasyny edýärler. Gahryman etdiler ony. Meň diýä şundan ýokarym düşýä diýä. Soň men çykyş etdim o taýda. Men bilgeşin etdim, näme üçin şu meň çykyşymy goýýamy şu goýanokmy? Men bilgeşin etdim o taýda ony. I halk görsün şuny birden goýsa, hakykatdan hem men şuň öýüne baryp gaýdandygymy. Studiýasy däl agam o taýda studiýa däl näme balkona çykylýan gapa zanaweska tutýalar ýaşyl, ýaşyl hem ekran näme etmäge gowy-da. Sazlamaga, arkasyny oňarmaga. Mundan ýokaryň-a Köýnekgül, Gassukgül, Kassumly, Aşaňam Sürsükgül otursaň niýe el boraýaň, özüňe bir hormat ede-how ile bolmaz eden.
Azat senem turk görkez diýýäler. Aýagyň aldyny görkez. Ine görkezeýin ne formada otyryn şu wagt üstümem kapşyr dolu.
Wepa öz diliň bilen özüň. Aýda Ýo, jogap. hakly. Ýo, aň oturyp aklym haýran şulaň edýän zatlaryna laýyn.
Özüne hormaty Ýa, ýok-da, Pyragy ondan bar ýerde, ýerde edil öz göwnüne osup, indi men başdan gürrüň berjek, şu istoriýa girip başlaýşymy. Halmyrat söýünden aram gowudy. Çykyşlaryny diňleýärdim, zat edýärdim, beh, tüweleme. Halk üçinem beýdip ylgaýan adamlar baraý. Maladisaý bollamaly bular zat diýip. Bolmasa owad a meň ýagdaýym gowy pişiň güni ýaly günüm bala öňümde ýedi ýüz sany goýnum ba. Aýlygym gowy daşyndan aýlygam alyp otyryn başlygyňam goýnuny bakýan öz goýnumam bar. Ýatagym zadym hemme zadym ba owada bu gün ertir graždanstwo almaly bolup otyryn a özüm bolyn. Maşgalama, çagama bildirmän şeýdip, artdyryp, daşyndan hereket edip, şeýdip, gysyp, şundan damsa ýalap, damma, dammasa ýalaman, şeýdip, ylgap, toplap, gazanyp, şeýdip ýörkäm, Halmyratsöýün daýyny gollaýyn diýip çykdym. Soň bir puşman etdim bolmar-a. Soňky puşman göte duşman diýerler-ä, şo boldy olam.
Näme üçin wepa? Näme boldy? Agam, o kolodus açýaň welin porsaýa ilki. Hakykatdan hem şoň içinde bok ýygnanýandygyny görýär, kolodusyň gapagyny açaňda. Soň şony arassalajak bolup bulaşdyryp zady içinde örüsdirýäň o beter pors ýygy çykýandyr. Buň içine girdigiňçe bir pors ýygy çykýar o mümkin dälläraý. Hem dem alyp bolanok agam. Hemem gelýän az iýse işdäň kesilýär. O aňarda torsuk ýaly bar. O žurnalist kim bolsa şu wagt seň oturan kanalyňdan şolar ýaly por ses gelýär diýip otyr.
Me hakykady olar giribilmän daşyndan nirä syçjagyny bilmän ýörenler oňa üns bermesene. Meni görse Ezraýyl gören ýaly aýlanyp geçip gitýän emma, meni görse gujaklaşyp selfie düşüp ýören emma, me haýsysyna ynanyp haýsysyna ynanmasyn olary da bilen no. Bulaň içi şon ýaly girdigiňçe pis porsaýa. Hakykat ortalar orta çykyp başlaýa ol erbet porsa uraýa hakykat. Dem alar ýalak däl o taýsy. Onnoň wozduh bermeseler awtomatis gaçmaly bolýaň da bir arassa howa ýere. Awtomobil satmaga mejbur bolýaň özüň. Oň gyra çekip barlap görýäň özüňi. Şu gyra çekilip bir arassa howada oturyp dem alyp göreýin-le diýýäň, bir hili dyhanýaň açylyp, zady, gözüň zadyň düzelip, gowulaşyp uraýaň. Ýok. Içinde oturýaňam boluň, başyň aýlanyp başlaýar. Şeýle etsem düzüw bolýar, näl bolýar? Şoň üçin diýjek bolýanym, wobşem, kimiň kimdigini tanadym, bildim, etdim, ondan soňam çykdym. Oppozisiýa ýok diýilýän dogry-da, dogrymy şol?
A, men içinde erkek ýaly hakykat bar, dogry aýdaýyn, a, ýalan sözlemäýin, arkasyny alyp aýtjak däl. Bra-o, siz bilen Siz bilen erkin tesdip alyp barýada türk oglan. Bira şol, biram sen. Biram ine bu alynanlaň içinde biz ýalak öz göwnüni osup alynanlaň içinde çemenöre-de bar. Men bagyşla aýal dogan men seňem göwnüňe degdim. Ýöne men poproseniýe soramany namartlyk bilemok. Erkek adam bagyşly poproseniýe sorar. Nomeryň zadyňa bilemok aýal dogan dogrusy men ýöne ekrandan senden popraseniýe sorajak. Sebäbi nirde ýok botlar üçin men seň göwnüňe degdim. Ýöne hakykat indi orta çykdy aslynda.
Halmyrat Bular çemeni hüjüm edip ýörler-ä şu wagtam. Çemeni ýere sokup ýörler-ä. Çemeniň edýän ýagşylyklaryny bitirýän işlerini bilmän. Çemen şolaň tutdurýan adamlaryny çykaryp ýör, Çemen.
Agam. Ýokary suwda ýazylýan ýörite bir arza bar. Men saňa nemesini tekstini uradaryn. On adamdan kän bolup ýazsaň gerek bolsa Makky Maşeniniň özüni Orazyň ýanyna gabap goýýarlar agam. Men saňa şo faktlary uradaýyn şo faktlar ýüz prosent delil. Gereginden artyk ýadadym agam. Hem psihiçki hemme taraplaýyn ýadadym agam. Maşgalam tozup gitdi aýryşdym. Çagam gitdi ölümi dirimi habar ýok. Bu temany näme üçin aýdýan? Makky maşenik. Entek bu makgymatelnige düýejigiň aýdany üçin düýejigiň ýanyndaky beýleki ýoldaşlary bar bir süri. Olar entek hiç haýsy ýüzüni açanok. Açanlaram bar, açmadyklaram bar. Olaram düýejiden arasyny şoň üçin kesen. Sen makgymatelnige aýdypsyň, ol Abdykulyň duşmany, Abdykulyny satan adam diýip. Sen bizem ýene öňki duzagy oýuna saljak bolýaňmy diýip. Düýeji bilen şoň üçin arasyny kesenler. Düýeji islese söýsün, islese ýigrensin. Düýeji diýilýän adam özüne obuý pul ugradanda kömek diýip ine fond açýarlar, pul ugradýarlar. Indi menem soradym, maňa-da ugratdylar. Sag bolsunlar, Allah razy bolsun hemmesine ugradanlardan. Ura dýabol oňa miting etdirýä oglanlara pul berip oňada men arginzowat etdim diýýä sen nirde arginzowat edýäň o halkyň puluny halka berýäňmi ýenede men arginzowat etdim diýýäň sen nirde arginzowat edýäň şonda karar et. Ýok men ýalan sözleýän bolsam Indiki bir nemede bir nesip bolsa Merdany ýüzüňe goýaryn çişleri bilen suratlary bilen çişiniň suraty ady mende bar Merdanyň uradan Germaniýadan saňa men senden saňa uradylarynyň seň nemäňe çenli Istanbula kime urat diýeniňe çenli şoň at familiýasy bilen dur şo çişiň ýüzünde Haw. Mysal üçin Arada diýse ýa maňa diýse ýa Oraza diýse ýa ýene birlerine diýse başga. Olar sebäbi stres sagdyn adam. Etmeýä olar. Indi bärde diýjek bolýanym, düýeji şon ýaly adamlary ulanýar däni diýip öz adyny berýär. O habary ýok, özüniň spisekde düýejigiň üstünden Makky Maşenniga ady geçip duranyny. Bulaň düýbünden pul gerek bagty Saparykdymam düýejä diýýär, düýejem aňaryk informasiýa berýär. Saparykdym näme üçin düýejä diýýär, Saparykdym özüne gerek däl adamy düýejä satýar. Halmyratbeginiň bu oýunlardan habary ýok, hiç hili. Halmyratbeginiň habary ýok, iki ortada-da, olam edil özi özümiz ýaly taze, öz göwnüne, öz ýüregine otyýar. Eger Halmyratbegini boýun edip bilmeseler, gyzy sähräň üstünden yrýarlar Halmyratbegini. Bular şeýle bir tilki ýollary bilen bar-a, mümkin däl, şeýle bir tilki ýollary bilen zmeýski hod edýärler-de, ýylan ýöreýşini. Ýöne yz edip gideni hiç, syçyp porsadyp gitýärler yzynda. Ysyndan tanap bolýar-da ony. Ýa men ýaly möjegiň biri gabat gelse syçmasa-da tanaýar oň yzyndan. Kimi aldap, kimi näme edip, o hakykaty aýdaňda bärde sen halky ýamanladygyň dä, halka olar oppozisionerleri ýamanladygyň dä, tanaň diýip aýdýan men. Men şoň üçin çykdym. Şolary tanansoň çykdym. Girmek niýetimem ýok, pikirimem ýok. Öz biznesimi gurnadym, täzeden haýdadym, karz aldym, kowul etdim, täzeden gijäm gündizedip işledim. Indi rahat, islesem işýän, islesem otyryn. Hany dört-bäş sany çopanym bar. On on bäş sany ýerimi işläp ýören adamlar bar. Özüm adam iş edip ýörün, indi özüm işlänok. Hudaýa şükür, hemme zadymam bar. Ýakyn günlerde nesip bolsa graždanstwodam aljak. Biz terrorist bolsak, prostoý mysal bäraý, kelläňizi işlet, Makky Maşennik, saňa aýdýan. Turkiýada biri terrorist diýilse, Olam şunýalak bolup halkyň öňüne çyksa, ýüzlenip aýdýan adam bolsa. Erdogan seni bir munt dä bir sekunt goýanok Erdogan. Terrorizme garşy adam Erdogan. Sag bolsun jany sag bolsun ömri uzak bolsun. Sen kimi aldap ýörsüňow terrorizme ýöňkäp. Ýa eger Puçinine mysaly. Terrorizme garşy Suriýaň tas ýaryny ýok etdi. Terrorizmi tanap Orazy terrorizmde aýyplap ýa ekspertizmde aýyplap Orazy Orsýetde saklar öýdýäňmi sen Putin? Sen o taýda aeropordyň tamožnlaryny aýdyp diýip öz köneje tilkileňňi sagallaňňy küşgürip mentlere bäş manat pul berip Sen aslynda Orsýetde gözläp ýördüler ony öldürmändirler näme üçin öldürmändirler bilemok özem. Daşy Turkiýa geldiler seni gözläp. Mä kazyol bolmansoň sen ýaly seň adresiň bermedim. Bolmasa öýüňe ertirem aýdardym. Eý, men-ä diýdim, bir bardyk bir ýerler, gije bardyk, gije gaýtdym, bilemok diýip gaýtdym, boldy. Baran ýerim nätanyş ýer diýdim. Bolmasa, Turkiýanyň lýuboý ýerini bäş barmagymyň aýasy ýaly bilýän edim. Maňa siziň baryňyzy otlandyryňyz-da bir köpük meň üçin. Ýa men ýitirjek zadymy ýitirdim. Türkmenistany pažar berseler-ä meň üçin bir köpük indi. Şony diýdirmäge siziň özüňiz mejbur etdiňiz. Şo derejä-de siziň özüňiz eritdiňiz. Men öz göwnümdäki ýaly sada göwünli bolup size ynanyp bardym, a kaşda siziň şepkaňyz bolup otyrmekeni seredip oturdym. Men otag şepka bolmak üçin barmadym. Men, siz meň duşmanym däl hiç hili, biram şuny belläň. Meň duşmanym Haramguly. Men ähli oppozisionerlere, aktiwistlere diýýän. Sen meni döw diýip ugradan adamlaryňada men aýdyp goýberdim. Pitik degribilmän gitdiler gelip, pitik degribilmän. Meň üçin geldiňmi ýa diýdim haramdag üçin geldiňmi diýip soradym. Ugradan adamyň gepläbilmän gitdi. Meni diňlemez ýaly edip ugrat, indi ugratjak bolsaň adamyňy. Bular şul ýala kagam. Hakykady aýdyp şeýdýäň wan hakykat gözüňe batýa. Onam ýuwdaslary gelenok. Men edil özüme sökselerem men ýuwdýan näni turyp gidýän. Näme üçin? O bir köne prkolda bara, eşek bilen garga bir klasda bolup bilermi diýäda. Ýa eşegiň klasyna toýnaklylar girýä, gargaň klasy guşlara girýäda. Ikisi bir klasda oňuşmaýar mollum diýip okuwçy çykyp gitýärä bir prikollaba. Şoňky ýaly men doňuzbaý ýerinde duramok-da. Olar ýalak doňuzlaram meň üçin hiç ýerde bollamdyr, bolmadamdyr.
Çemenöre ýazýar saňa. Wepa geçirdim birinji erkek ötünç sorady sag bol diýe. Birinji erkek
Men wara gepe gidip saňa çökdümem diýdimem dogrusy her zat diýdim ýöne bagyşlarsyň dogan. Näme üçin diýemem aýdaýyn bärde men senem diňledim dogan. Men men adamy diňlemek üçin ýa telefony eşitmek üçin meň üçin problema däl. Ýa bir adamyň nomeryny tapmak üçinem meň üçin problema däl. Bagyşlarsyň doganjygym men ýalňyşdym ýalňyşym boýun alýan. Sebäbi ötünç soramak erkeklik, yzyndan gyýbatyny etmek heleýçede ýokluk bolýar da. Doňuzça ýok diýilýän bolýar. Obşem şon ýaly agam bu taýda bir uzadyp, süýndürip, üýtgedip edip durar ýalak zat ýok bärde. Men Urat diýsene. Onda ola. Wepa onda ola şol.
Şolaň ekstremizm diýen zatlary hemmesi ýalan bolup çykdy da onda, şeýlemi?
Agam, bir zatda subut etsinler da, haw birje zatda, ýekeje delil tapsynlar da, meň bilen bir ýerde bir zat eden bolsa. Ýa indi. Röwşen haýbat atyp otyr. Röwşen haýbat atyp otyr. Hemme zada dokazat etýän, men bir zat diýsem edýänimi bilýän zat diýen bolup. Röwşenmi?
Röwşen kim oň özi Macky Masenniň kepkasy bolup otyr oň özi.
Ýok men ondan aýratyn diýýära, men oňa goşmaň diýýära. Röwşenmi?
Hawa.

Röwşenem şol ýalak bolup çykyp mäliňinem şu ýalak oňa ynanyp sežde edip ýören ol. Aslynda ýaman gowy edip söwesim gelýä ony diýjim utýan şu wagt. Ýok diýme diýme Wepa fetwa berdiler diýe.
Ýene bir zat aýdaýyn.
Hawa.
Bu Halmyrat Seýim dagy ine biziň aňardan

Öldürjek diýip gürrüň eden bolsam, napirmer, Makgym Akenni, ýa Oraz bilen maslahatlaşan bolsam, ýa Azat dagy bilen maslahatlaşan bolsam, Azat sen bar-a Owaz öldürmeli bolsa, günde gürleşýärdik watsapdan gruppa berip, ýadyňa düşýän bolsa. Sen eşitmeli-ä Owaz. Meniň ýokumyň aýdýanyny. On dört adam bolup gürleşipsiňiz şonda. On dört adam bolup gürleşipsiňiz. Röwşen şeýdip şu wagt haýbat atyp otyr.
On dört adam bolup biz gürleşip durupdyr. Awa gürleşip dursuňyz. Seň bilen Oraz fetwa beripdir. Fetwa. Fetwa şol ölüm fetwasyny beripdir Makky Maşenniň. Şoňa aýdyp otyr şeýdip.
O kanallar öwşerin. Seslerini eşidip çagyrak eşitipsiň o Istanbulda. Bratlyk garypdyr aýdypdyr. Bu taýda kanalda men bardym, Azat bardy. Oraz bardy. Saddam bardy, Mälik bardy, Merdan bardy. Altymyzdan başga kim bardy, Mälik, neme, Oraz, Azat? Altymyzdan başga kim bardy şo taýda gürleşýän, çatda? Ýok, hiç kim ýokdy, bu ýaňky sanap geçen adamlaryň bardy, tamam.
A olaňam-a hemmesi ýüzi açylyp geçilen bary? Ýo-o-o.
Olaň içinde haýsysy terrorist, menmi ýa haýsymyz organizowat etjek bolup ýörüs? Akmal Semek, men saňa aýdaýyn, meni öldürmek niýetiň bolsa, öýüňe baraňda ses goýmanjyk öldürip gaýdardym, hiç kime bildirmänjik, tehnik bilen. Ýanyňdaky süýräp ýören saýkalam jelepleň bilen bile, öýüňde saklap ýören jelebiň bilen bile. Eger häzir öldürmek niýetiň bolsa seni, sen meň duşmanym däl, buny ýadyňdan çykar. Meň duşmanym Haramguly. Sen meň üçin syradan bir raýat, türkmen raýaty meň üçin. Seni öldürmek niýetim bolsa, Moskwada maňa al ýok, ýöne bir agyz jaň. Düşündiň däl şuny? Ýöne men seni öldürmek niýetim ýok, seni öldürenim bilen Haramguly niki bilýänmi? Haramguldan arym alybilýänmi? armaly bilemok. Şuny gowy düşün, seň duşmanyň Orazam däl, Wepa-da däl, Azadam däl, beýlekilerem däl. Seňem, meňem duşmanym Haramguly, senem, menem şu oýna salyp ýören Haramguly. Sen şolaň puluny aldanyp ýörsüň özüňi, özüňi halka ýigrendirip. Näme üçin maňa çopan diýip at goýdular dänim, saňa moşennik diýip at goýdular. Şony özüň pikirlenip gör. Halk goýýar bu ady. Seret.
Seret. Şulam şol. Şoň ýanyndakyň ýazýan nemesi şu, görýäňmi? Şoň stili şu. Göni efire çagyryş, Oraz, Oraz we Azat jogap berer, Türkmenim, näme üçin milleti allaýaň diýer. Görýäň?
Milleti aldajak bolup jyrjaşýan siz, hakykat mende dur azajyk sabr ediň nesip bolsa inşallah graždanstwo alaýyn ondan soň men size bir oýun görkezjek hakykatlary goýup görkezjek sesli hakyky wideo zapisli isleseň ynan isleseň ynanma kamera ýalan sözläme ony hiç hili kamerany aldap bolanok kamera hakykady görkezýär edil Ondan kalodysyň nähili porsaýanyny görersiňiz gözüňiz bilen. O kalodysy nesip bolsa inşalla az galdy. Ilki bärini arassalaaryn edil kalodysy arassalaýşy ýaly. Elimi degirmänjik suw sepip ýuwup arassalap gidirip aňaryk çekdirip. Ýörite şo kanalizasiýanam arassalaýan neme edara bar daha olary çagyryp ýörite. Şolar bilen bileje baryňyz arassalaryn. Ondan soňam ýurduň kolodesini arassalaryn nesip bolsa. Näl porsaýan bolsa. Kolodesiň hapa suwunyň akysy ýaly hökümediň puluny gemirip ýatanlar bile. O Dubaýa gidip geldim, näme etdim, eýle, beýle, ýa kimiň ýanyna baryp gaýdanyňa çenli, kim bilen gürleşip, nirde näme eden, hemme zadyň mende dur-a, hawa, meni aldap. Men adamy aldatmaýan, aldajak bolsam seni ýüz ugruna aldatjak kiçikýän men. Kimi aldajak bolsam, ö aldap gypjak bolsam, ýüz ugruma. Göz ýumup açjak salymyň içinde. Men Turkiýäň her ýerine entäp ýörün maşynly zatly, awtobusly, ýa bu ada hudaýa şükür öz maşynly, öz maşynly entäp ýörün. Menä itmisiň diýip adam adyňy tutanok. ýa eýle-beýle diýenok, kak položny prawamyz bar, dokumentler düzüw, soran ýerinde, saklan ýerinde görkezýäs, ýasak diýen ýerindenem geçemzok. O näme üçin men terrorist bolsam, saklanoklar oba? Ýa näme üçin Ural aeroportda uçup barýarka terrorist bolsa ol çykanok ekranda? terrorist diýmäkäň iline birine näme ekspert näme diý näme diýdiň ýaňkyň adyna? Ekstremist.
Ekstremi ekstremizmmi ekstremist bolsa o taýda näçe sany edaraň üstünden geçýän anketa we olam aňry prýamoý aeropordyň dokument barlaýan registrasiýa nemesine zalynada gelip durýa. Biz özä sebäbi özümiz işleýäkä şon ýaly Ýakalap gördükde Yrakda, Libiýada gaçjak bolýanlary bize habar berdiler, biz baryp ýakaladyk. Ýöne biz ony ýaly zadyň bize entek eşidemzok ony ekstremist diýip. Aý olar näme üçin onda asuda uçup gitýä aňaryk ýa aňardan bärik gelende asuda uçup gaýtýa. Bul seň edip ýören oýnuň. Bul seň edip ýören oýnuň Makgymma çenli. Sen dişiň gysmasaň, dişiň owradyp, eňegiň ömri ýumulmaz ýala geçjekler bar, muny ýadyňdan çykarma. Çenli oýun ba bolsa, men oýnuma barşma başlasam, sen toba edersiň. Sen toba etseň-ä bobat, ýöne giç bor. E, men oturyp bar aklym haýran galýar-ow, bize daşyndan özbekler ýa gazaklar ýa owganlar ýa eýranlar ýa pakistanlar ýa araplar ýa amerikanlar saldyranok bizelaýyn. Bize öz türkmenimiz özümize ýagy bolýar. Men oturyp şoňa aklym gaýran galýar. Töhmet atmak üçin delil. Töhmet atjak bolsaň, Maska zat diýen tökme zat söýleýäňmi men hakykaty aýdýan. Ýa hakykat gözüňe batýa. Isleseň ynan isleseň ynanma men hakykaty aýdýan.
Bulara şöyle bolýada şo aýtdym-a men şu efiriň başynda aýtdym. Ýanymda bir rejimine hakykaty aýtsaň töhmet diýä biram iki sany töhmet diýä biram ekstremizm diýä. Bu özüne häzir oppozisiýa diýen bolýanlaňam aýdýan zady bar. Onda bize ondan-mundan gelip gowuşýan habarlaň hemmesi dogry eken-dä, Wepa. Şulaň hemmesiniň düýbi bir diýdiler-dä. Şu oppozisiýa bolan bolýanlaň hemmesiniň düýbi bir diýdiler.
Indi sany aýmalyja adamlar bar. Geldi Käriz, Halmyrat Söýün, Begje Sährany bilemok. Biram Narjan apa. O Myrat Kurbanow o eýleki beýleki olar hem Halmyrat Söýün näme üçin onda o Sançoň ýanynda? O Sançoň ýanynda o Sançoň şärigi bolanok. Halmyrat özüniň şu oýnuň içinde oýnalyp ýören oýunjakdygyndan habary ýok agam.
Şu ýaşda şu tejribe bilen. Şo döwleti maňa üç aý beriň alty aý beriň diýýän adam. Onda şeýdip özüni Sanço alladýan bolsa, muňa aňyrda hökümet, parlament ynanyp bolarmy?
Bara ony goýaýanlarymyzdan apyrmer. Ol kloun hökmünde durmaly öňde, kloun hökmünde, maniken. Şu wagtky diktatoryň maniken hökmünde durup arkasynda aýal doganlary, körekenleriniň, ýegenleriniň döwleti dolandyryşy ýaly-la. Ol goýulaýanda-da şol ýalak bolmaly. BG DJ siziň maksadyňyz näme? Ynha, şu ýaňky şaýkadan şu. Kanalyň aşagynda ýazýar, ýaňky şaýkadan.
Meň maksadym ýok, maksadymy size aýtmaýanam. Meň maksadym puç etdiňizmi? Size ynanyp, meň maksadym puç etdiňiz siz. Size ynanyp, men maksadymy aýdamda, meň maksadymy puç etdiňiz. Men size maksadymy aýdyp samsytmy men? Men hakykady aýdýan, isleseňiz ynanyň, isleseňiz basja ynanyň, maňa tony bir köpük. Türkmenistany pazar etselerem tony bir köpük meň üçin.